E nga huia kai manawa o te ūkaipō o te reo Māori, whakaeke mai ki runga i tēnei waka ka tere ake nei i te moana o whakaaro hohonu e pā ana ki te ahunga whakamuatanga o tō tātau reo ki Mātāhauariki. Nā, kei konei tātou, kei roto i tēnei whare ātaahua rirerire te hono ki Hawaiki ki te whakarehu ake i tēnei Te Wiki o te Reo Māori ki tēnei hōtaka motuhake a Waka Huia me Marae Investigates. E anga atu nei ngā whakaaro ki Mātāhau Ariki, ki te iringa o te kapua i te pae o te rangi. He manu whiri kua rāhiritia kia tau mai ki te pae kōrero o tēnei rangi. Nō reira, me mihi atu rātou, ka tika. Ka mutu, ka rongo tātou i ngā huatau, i ngā whakaaro o tēnei whakaminenga nei. Kei roto i ō rātou, ā, i ō rātou ringaringa, ngā rākau muramura. Whakatūria mai ā koutou rākau muramura, koirā ngā momo rākau hei tohu. Mēnā rā, ka whakahē, ka whakaae rānei rātou ki ngā kaupapa ka kōrerohia i tēnei pō. Tuia ki tēnā, ko ngā manu tīoreore o te wao hei whakanakanaka i tā tātou wānanga. Maisie Rika, Te Aka, Taonga, Maitawhiti. Nō reira rarau mai ki roto ki tā tātou kaupapa, ki konei a huatau rere ai, ki konei a whakapātaritari kotahi atu ai ki tōna keonga i roto i te hāora me te hāwhe e haere ake nei. Kua roa nei te reo e karangatia ana ko te reo rangatira, engari kua toko ake tētahi whakaaro, ko te reo o nāianei rangi, Ko te reo kē ō ngā rangatira, arā, he reo pakipaki. Ki te āta titiro atu tātou ki ngā tātairanga, kei te heke haere tonu te tokomaha o te hunga kōrero i tō tātou reo. I te tau 96 he hauwhā o ngā Māori e matatau ana ki te kōrero Māori. I te tau 2006 ka heke taua tātai mā te rua ōrau kē ki te 23 ōrau. Engari neke atu i te 600 miriona tāra ka whakapauhia hei hāpai i tō tātou reo ia tau. Ko te nuinga o te tahua e tohatohatia ana ki ngā kaupapa mātauranga me ngā kaupapa pāpāho. Engari ko te uru pounamu matua, he aha e heke tonu haere ana te tokomaha o ngā kaikōrero reo Māori? I te tau 2011 i whakaputaina te pūrongo Te Reo Mauriora E te paepae motuhake, nāna i arotake te rāngai reo Māori me te rautaki reo Māori. Ko te whāinga matua a tōna wā, hei te tau 2050, ka eke rā noa te hunga kōrero i tō tātou reo ki te 80 pāhēneti. He whāinga tino nunui tērā mō tātou.
Nā, e te iwi, ko te hunga kua tohua nei hei whakapuaki whakaaro e pā ana ki tā tātou kaupapa tuatahi, ko te reo rangatira. Nō te takiaho pūwherowhero o ngā tohunga reo o te wā tuatahi kei taku taha ka tau rawa, arā, ko te tokotū o Tūhoe, ko Ahorangi Taiarahia Black. Anei ko tēnei o ngā huia kaimanawa o roto mai o Ngāti Raukawa, Pakake Winiata. Ko tēnei o ngā heruiwi o Te Whānau-ā-Apanui, Tākuta Kataraina Edmonds. Te Ataarangi Reo o Ngāpuhi, Rāhera Shortland. Nā reira e hoa mā, ko te reo rangatira tā tātou kaupapa hei wānanga mā tātou i roto i tēnei wāhanga o te hōtaka nei. 80 ōrau, taiarahia Black, 80 ōrau o te iwi Māori ka kōrero Māori hei te tau 2050. Koirā te wawata, engari ai rānei he wawata noa iho tēnā wawata.
Ko te, ko te whakautu ki tēnā pātai, me titiro kē tātou ki nā hāpori, kei te kaha te kōrerohia o te reo, nā reira mēnā kei te kaha te kōrerohia o te reo i roto i taua hāpori, tāpiri atu i tō 80 paihēnetina, ka whakapae au, ka ora te reo. Ko te mea kē, ko te whakatipu i te reo i roto i te hapori e pakari ana, e hiahia ana, e whakapono ana taua hapori ra kia tipu i a ratou te reo. Ko te mahi e whakaputa nei te reo ki te koraha, kei te mohio tatou kare e tipu kaha. E pai ana tō kōrero kia waihangatia e tātou he hapori kōrero Māori i te mea koirā te mahi i mahia e koutou, nē, i roto i tā koutou kaupapa o whakatupuranga 2000 kia tipu matomato anō ai te reo i waenganui i a koutou o Ngāti Raukawa? O Ngāti Raukawa, o Ngāti Toarangatira, o Te Atiawa, āe, ki te tonga nei, Tīmata rā i te tau 1975, i te wā karekau he tamaiti raro i te 35 tau te pakeke e mōhio ana ki te kōrero Māori. Nō reira, tēnei whakaaro nei, kia 80 ōrau o tātou e kōrero Māori ana hei te tau 2050, Wā, mā te aha i te moemoeā? Mā te aha i te moemoeā? Engari, ko tā mātou, kei te tirohia ko te tau 2040, me tā mātou e whai nei kia Māori ā tātou mokopuna. Nō reira, kei te kite atu au, āe, ki te kaha tātou, ki te whakapau tātou i ō tātou kaha, tātou e kōrero Māori ana ināianei, Ka whāngaihia ki ā tātou tamariki, ki ā tātou mokopuna, ā konei, ka eke pea ki te 80 ōrau. Nā Hera Sholin, kua roa koe e kōkiri ana i te kaupapa Te Ātaarangi. Mā Te Ātaarangi tēnei wawata e tutuki ai? He kaupapa huri i te motu Te Ātaarangi. Kia hoki rānō te reo ki ngā hāpori, kia hoki rānō te reo ki roto i ngā kāinga. Koina te whāinga o Te Ātaarangi. Kei te titiro whakamua ki te tango mai i tētahi māngai o ia whānau. Ka whakapakari ai i te reo. E toru tau te roa o tērā. E mōhio ana mātou i roto i te toru tau ka tae te taumata o tērā, te reo o tērā tangata, ki te taumata e āhei ai rātou ki Kia noho hei kaiwhakaako, hei kaiwhāngai i te reo harara i te whakaako. Ko tā Te Ātaarangi he whakaatu, he arataki, ā, mei tērā he whakaaro, ā, he whakaako, āe, he tika tērā. Engari, koina te whāinga o Te Ātaarangi, ā, tīmatahia ki roto i ngā kāinga. Kua roa mātou e mahi ana i roto i ngā hāpori, kua tutuki tērā wāhanga kua kite mātou kua tupu. Koina te mahi uaua kei a tātou i tēnei wā. Ko te whakatahuri i ngā whakaaro o tō tātou iwi, ā, kia. O tō tātou iwi kei a rātou tonu te reo, kia huri mai ki te āwhina i te hunga e kaikaha ana ki te whakaaro. He tika tāu, he mahi tino nui tēnā, nā te mea, i tēnei wā nei, e ai ki ngā tatauranga, Ngā mātua Māori, ko te nuinga o ngā mātua Māori kei te tuku kē i wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kura auraki. Kāre rātou i te tuku i wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kura kaupapa Māori. He raru nui tērā, nē rā, e te tākuta mēnā rā e hiahia ana tātou kia 80 ōrau o tātou e kōrero Māori ana hei te tau 2050, nē? Heoi anō, kei te whakaae atu hoki ki a koe a Rāhera, Tō tātou iwi, ko tētahi mea ka tiro whakamuri au, kāre tātou i kaha ki te te mahi kotahi. Ka āhua wehewehe tātou, arā wā tātou pakeke e matatau ana ki te reo Māori, ka huri tātou ki te ako reo hou, me te aha ka mea mai rātou, kāre mātou i te mōhio ki taua reo rā. Engari ināinei kua huri mai rātou, kua aro mai rātou ki te reo e akona nei e wā tātou tamariki. Kei te rahi ngā kupu hou mō ā tātou tamariki. Ā, ki taku whakaaro, e whakapono ana au ka ora i a tātou tō tātou reo. Ko tētahi āhuatanga pea, Taiarahi, ka whakahōtaitai i tēnei wawata kia kōrero Māori te 80 ōrau o te iwi Māori hei te tau 2050. Ko te whakapae, kua noho te reo Māori nei hei reo mō te tokoiti o te karangatanga pakipaki. He pēhea anō whakaaro ki tēnei? E, ko tā tātou kē he titiro, ehara i te mea he reo pakipaki, māku tonu e kī atu ki a koe. Engari ki te hurihia tō tātou reo ka whakahāngai ki te nako nō reira nei te whakatipuranga. E titiro mai nei koe, ehara te reo o o Ngāti Raukawa i te reo pakipaki, he reo o te whare kōrero o Ngāti, e tika ana me ako e rātou ngā kōrero e tika ana ki a rātou, ki te whare tapu, ki tēnei whare tapu, ki tēnei whare tapu. Pai tēnā whakautu. Te panekiretanga o te reo pakeke? Kei reira koe e tauira ana i tēnei wā nei. Hei ai ki ētahi, koinā te tino tauira o te reo pakipaki. He aha tō whakautu ki tēnā?
Ko te reo ki te kāinga, ā, e tika ana, e, ko te reo tonu o te whare kōrero o Raukawa. Engari, i roto i ngā tau nei kua kitea e ō mātou pakeke, tērā tētahi taumata ka taea e rātou, Mātou nei te hiki ake, te kawea atu, engari i tērā anō ētahi taumata hei piki mā mātou. Nō reira ko te, ko te rua tekau neke atu o Raukawa ki te tonga, kua tae atu ki Te Wharekiretanga o Te Reo, he mea tuku rātou e ō mātou pakeke Kei eke rātou ki taumata kē atu, tētahi ka mata, taumata kāre taea ki te kāinga. Nō reira, ko te hunga ka haere atu ki Te Panekiretanga o te Reo ko te hunga kua hikoia te kōrero i roto i ngā tau. Kua hikoia te kōrero, ka mutu, i a au e titiro ana ki Te Panekiretanga o te Reo, me ētahi atu o ngā kaupapa whakarauora i tō tātou reo, ākuanei pea ko tātou katoa kei runga i te waka kotahi. Ko ngā mea o Te Panekiretanga o te Reo pea e kei te ihu o te waka, ko ō tātou kōhanga, kura, wānanga kei waenga, ko ō tātou pakeke, ō tātou kuia koroua kei te kei o te waka. Nā, e mōhio ana tātou, kei tēwhea wāhanga o te waka te mana. nei kei te kei. Pātai nui ki a koe, Whaea Rāhere, iaianei, he aha te mea nui ki a koe? Nā te mea e kī ana tātou, ko te ingoa o tēnei wāhanga nei ko te reo rangatira. Engari, he rite tonu te rāngona o ngā hapa i roto i o, i tō tātou reo i tēnei wā. He aha te mea nui? Ko te oranga o te reo, ko te kounga rānei o te reo. Ko ngā mea e rua, ā, tīmata mai i te oranga o te reo. Ā, kia ora pai te reo o te tangata, ka taea e ia te kounga. Hoi anō, kia hoki ake ki te kupu pakipaki nei, i taku rongonga tuatahitanga, ō, harikoa tonu au nō te mea i pōhēhē au kua uru mai te hāhi pakipaki ki roto i te reo Māori. Ā, koina taku tino pōhēhē. Me taku, me taku āhua kōhaehae nei kua kore taku hāhi Mōmona e uru mai. Hoi, hoi anō. Kua mārama nei he aha te tino tikanga o te, o te reo pakipaki nei. Ā, i tēnei wā tonu e rua ngā reo momo reo o te ao Māori, ko te reo ōpaki me te reo ōkawa. Ana, kua tāpirihia mai tēnei ko te reo pakipaki. Um, he tika wo korero, ehara ko koe anake kua rongo i te, um, i te korero nei, ko te panekiretanga he hunga, um, Whakahīhī. Ehara i te whakahīhī. Well, e, i te rapu au, i tētahi, i tētahi kupu āhua, kore nei e, he, ai, he hunga whakahīhī. um, kahore u mōhio i ahu mai tērā i hea, Ā, engari, he, i ahu mai pea i te hunga i tupu ake i roto i te reo, e noho noa iho ana i te kāinga, e whakarongo noa iho ana ki te pouaka whakaata i roto i ō rātou rūma noho, ā, ka puta te reo nei, ka whakaaro rātou, ngā ihu hūpē nei, kua, kua tīmata te tohutohu mai i a mātou. Ā, Ki ahau nei, he wāhanga anō mō tērā momo reo. Ā, he, he rawe te whakamārama pakeke nei. Ā, ka tipu, ka tipu, ka tipu haere tō reo. He taumata, ahakoa he aha te mea e whāitia ana e tātou, he taumata tōna. He taumata tonu tōna. Ko tētahi pea o ngā mea e wareware ana tātou i wētahi wā, ā, kia whakauruhia ua tātou pakeke, ua tātou kaumātua kuia, ā, ki ngā taumata reo, ā, teitei nei. Kua rahi tērā whakautu? Tino pai, tino pai.
Kua poto noa iho, kua poto noa iho ki a koe e te tākuta, tākuta Katarina, engari i kōrero ia mō te reo ōpaki me te reo ōkawa. O ērā momo reo e rua, ko tēhea te reo, momo reo, e tino ora ana, ko tēhea te momo reo e tino tāmate ana?
Ko ngā mea e rua me ora, nē? Engari ko tō pātai kē kia ko tēhea te mea kei te ora, he mea nui te hapa o te reo. Mā te hē haere o te reo, o te tamaiti, o te tangata rānei e ako ana e te reo, e tika mai ai. Ko, ko koutou, ko wai rānei e te iwi pakipaki nei, ana, kia au he whakahīhī tērā, ka wehea anōtia tātou. Ā, e noho mai i runga te noho whakahīhī, hoi anō ka hoki atu au ka aroha au ki aku koroua me aku kuia e matatau nei ki tō rātou reo, hoi anō ko rātou kei te takahia ki raro me te mea nei kāre ō rātou reo e eke ki Te Panekiretanga o te Reo. Nō reira, e, e āhua tiro korotaha e whakatōngā ana au ki tēnei āhuatanga o te, te kī e he reo pakipaki, ā, ko tāku, ā, homai te pakipaki. Ā, koe nō, me taku mihi ke te hunga e kaha nei ki te whai i te reo Māori, ka rauha au ki a rātou, kia, kei te pakakē pea te haere a te reo runga te, ngā mea kua akona e rātou, paku whati, mōhio tonu atu koe, e, he reo i akona. Nō reira, he mea nui te hē o te reo, mā reira e mōhiotia ai kei te tika, kei te hē rānei ana me pēhea te arataki i te heki i te reo. Kia ora, kia ora. E mihi ana ki a koutou katoa i ēnā whakaaro kahurangi, rangatira anō hoki o koutou. Ināianei ka tahuri ake ki ngā pātai a te whakamininga ki a koutou o te pae kōrero nei, nō reira kei a koe Pania. Kia ora e te tungāne, kei konei, kei taku taha nei, a Pāora Tibble. ā, he pātai pea tāna ki te, ki te rōpū, ki te pae kōrero, hoi anō e te tungāne, kei roto koe i te whare karakia o te reo pakipaki e kōrero nei a Te Manahau? E koa i te te o ngā peahi, puta te ihu i te panekiretanga, e mihi ana. Ā, me kī pēnei taku pātai, ā, kai te, kai te whakaae mai kua tau, kia tū ake wā tātou tamariki i runga i ngā paepae, ki te whaikōrero, Koe ra noho tāku. Te Ariha.
E whakapono ana ahau i roto i ngā mahi whaikōrero nei, ka āhei tēnā mokopuna, tēnā whakatipuranga, tēnā taiohi, na te mea ko ana kōrero e akona ra ki a ia i roto i ngā mahi manu kōrero nei i tipu ake ano i roto ake i tōna takiwa. He aha hoki te hē kia kore e whakaakotia taua mokopuna rā ki wana kōrero? He wāhanga ana mō ngā tamariki, ā, mehemea e whakaako tonuhia ana a ia, ā, mā wana kaumātua e kī atu, Āe, tama, kua rite koe. Mā, ko wai ahau ki te haere ki te marae o tētahi atu, me te kī, kāhore anō koe kia rite, mehemea kua whakaaetia e, e ngā koroua, e ngā kaumātua o tōna marae. Kei, kei te marae, kei tōna iwi te tikanga mōna. Ā, whakatikatika mai rā koutou i ā koutou rākau muramura, nā te mea ko te pātai kei te whiua ki a koutou e pēnei ana nā. Āe rānei, ko te reo Māori he reo mō te hunga pakipaki. Whakatūria ā koutou rākau muramura mēnā kei te whakaae koutou ki tērā kōrero. Mō te hunga pakipaki anake te reo Māori. Karekau. Mō te katoa te reo Māori, whakatūria ngā rākau muramura mēnā kei te whakaae koutou ki tērā. Ana, te katoa e whakaae ana mo te katoa te reo Maori. Ka pai ra, koia kei a koutou. Na, e mihi ana ki te hunga whakairo i te kupu korero, ara, ki a Taiarahia Black, Katarina Edmonds, Rahera Shortland, Pakake Winiata. Inaene te iwi kia whakawhiti atu tatou ki tenei o nga manu tioriori o te ao Maori e koha ana i te reo Maori ki te katoa ma roto mai i ana waiata parekareka. Anei ra a Maisie Rika.

He ara rau mō Tangaroa, e rere ki te papa uru nui.
Kei Te Waipounamu te maunga whakahī o Ngāi Tahu, a Aoraki. E ai ki ngā kōrero tuku iho a Ngāi Tahu, ko Aoraki te tama a Ranginui i heke mai i ngā rangi i runga i tōna waka tipua. Ka tae ana ki te wā hoki atu a ia ki ngā rangi, ka hē te takitaki aoraki i tana karakia ka taka tōna waka ki te moana, ka whakakōhatungia hei moutere me aoraki hei maunga.
Kua whākao mai te pae kōrero e haere ake nei i tapaina ai ko te ahi kā. Inā rā ko tēnei te hunga tutungi i te ahi o te wā kāinga.
Koinei te ao hou e kikī ana i ngā mea hou, otirā i ngā hangarau hou pēnei tonu i tēnei. Ā, i ia rā he hangarau hou, he rauemi hou ka waihangatia, ka mutu te āhua nei, koinei te tino kai a te hunga taiohi puta noa i te ao, otirā a te hunga taiohi Māori. Nā reira, kua toko ake ētahi urupounamu. Mai te kōrero Māori i runga i te ipurangi ki ngā whānau i tawhiti, I te whakawhiti kōrero i ngā whārangi ipurangi, he kaha te whakamahia te Māori ngā hangarau. I pāhotia ā matawā nei te tangihanga o Parekura Horomia ahakoa te tawhiti o tōna marae i tētahi tāone nui. Nā reira ehara i te mea mā te hunga taiohi anake. Ko te waea tētahi o ngā hangarau matua e mōhio ai tētahi whānau noho tawhiti ki tētahi kaupapa whānau pēnei i te huritau, i te tangihanga rānei. Hei āpōpō pea ka pēnei i ngā pakanga whetū te whakamahi a te Māori i te hangarau. Ka taea pea te ataata o tētahi kaikōrero mai te tāone te whakawhiti mā te ipurangi ki runga i te marae i te tuawhenua. Nā reira, ki te āta titiro tātou ki ngā rangi e heke mai nei, arā kē te rō, te rārangi o ngā āheinga, otirā o ngā moemoeā ka taea te whakatutuki, kia hāpai ake tātou i tō tātou reo.
Engari ko te pātai nui, mēnā kāore te ao hangarau, ka kore hoki tō tātou reo?
Hei matapaki i ngā hiranga me ngā uauatanga o te whakangiha i ngā ahi o te wā kāinga, anei te pae kōrero, Ko te hinu raukawa o Ōwairaka a Paraone Gloyne, ko te tokānuku o Te Koutū a Uenuku Fairhall, ko te uri o Hinepūkohurangi a Mere Waaka, me te tupua o Hauiti o Ngāti Porou a Tākuta Wayne Ngata. Tēnā koutou kei aku manu tātāriki. Ā, i mātaki tātou i te whai pānga mai o te hangarau ki te reo Māori. Tuatahi atu ki a koe, a Wayne, i pāhotia tētehi kōrero e pā ana ki te hangarau me te whai pānga o te hangarau ki te pāho i te tangihanga o te rangatira rā o Parekura. He aha ō koutou whakaaro i pēnā ai koutou?
Ko te rahinga o parekura kare hoki mai ki te kainga me hari atu a parekura ki a ratou. Koina nohi. A, ma te harangu, hangarau tonu, arihit me ma te hangarau e ora ai te reo engari ma te reanga hangarau e ora ai te reo. A. He reanga hangarau, ko koe kai roto i te reanga o te hangarau ne, Paraone? E whakaae ana koe ki tenei huarahi i whaia ai? Ā, ehara i te mea he mea hou tērā huarahi i whāia e Te Aitanga Hauiti, ā, kei te hoki ngā whakaaro ki te wā o te uhunga o te Ariki Nui, ā, ko tātou rā katoa tērā i ō tātou kāinga e mātakitaki ana i tana tangihanga. Ā, hoi anō, ko tētahi atu taha ōku kei te whakaaro, oh, au. Ka pēhea ngā uri a, ka, ka māngere, ka noho noa ki te kāinga? Ā, i a, i a, a Waine kōrero ana mō te, ā, te uhunga o Parekura, ko au tētehi. Ko au tētehi. Nō i taku moenga, taku paraikete pai, e titiro ana ki ngā Māori, e mākū ana. Kai ana e Otipi, ā. Ea, i runga taku rorohiko, i taku moenga, āe, mātakitaki ana au, hoi anō he oranga i roto i te hangarau. Ko tā tātou, he kimi i te kauhanga, ā, te kauhanga nunui. Ā, ko tāku e mea nei, ā, kia, kia kaua e tino hinga pērā, kia kaua e tino hinga pēnei. Ā, i roto hoki i te hangarau, ā, ko te, te reo rerekē tēnei te haramai nei, ā, tātou te, te iwi tekiteki, ā, katoa tātou e tekiteki ana ki a tātou, kua whānau mai he reo poto, reo poto Māori nei. Pēnei, ā, nā te Paeri te kupu nei, KTK, Nā, ko te LOL tērā. Ki a tātou te Māori, ko te kino te kata. Ko ngētahi o mātou, i a mātou e tekiteki ana ka mea, E, EPAK, ko te e pēwhea ana koe tērā. Ā, koinei te reo hou, koinei te reo hou tēnei te haramai nei mā roto mai i te ao hangarau. Ana, kei te kite atu tātou i roto i ngā hangarau o te wā, tērā te whārangi i te pukamata, te mana o te reo Māori. E rima mano ngā mema kei runga koutou, kāre anō kia hono mai, tēnā hono mai. Ā, te mana o te reo Māori, kei reira, ā, ka mutu, kua whai wāhi mai a Wayne ki roto i ngā kōrero, ko Wharehuia, ka tōpēo konei, ā, i roto i ngā kōrero, ā, nā, i whakatūria ai tērā whārangi hei pae kōrero rero, ā, mā te motu. Nō reira, āe, he oranga i roto i te hangarau engari kia tūpato tātou, ko tā tātou whakamahi i te, i te hangarau, Ā, me kimi hoki te kauhangano nui i roto i te hangarau. Tēnā koe, e Mere, he hangarau kei tō, kei ō koutou marae o Tūhoe atu i te oka. O, āe, āe, āe. E, he ao, he ao mataku a Tūhoe. Kāre koutou i kite i te waitohu a Tūhoe ki te Kāwanatana inā rā ki muri nei. Ana, nā te hangarau, nā te hangarau, e kī ana a Mere nā te hangarau i eke ai ki tērā taumata. Nō reira me mihi a Mere ki tēnei. I tae katoa ai te tini, te iti, te rahi o Tūhoe ki te Whare Pāremata. Anei, nā tēnei. Nō reira, e orana kai roto i te hangarau. Engari kei te tika nā kōrero a taku hoa nei. Tērā pea, me hana he whare pērā i te whare ako rāna o Panikeretana. Hanaia mai e koutou i ngā Minita he whare hanarau mō ngā taiohi o nāianei, te aro pērā atu ki reira, kia pai ai tā rātou tuku te ako i te reo, Nei te pono i te tika. Kaua i te reo i kōrerohia nei e taku hoa. Nō reira, whakamanahia tērā tuatahi. Ka rua, taiarahia, kei hea koe, kei konā koe noho mai ana. Kei a koe nā rauemi i taiarahia, kei a koe nā taiohi, i ako. Te whakamahi, hei aha noa iho nā kōrero nehe? Waiho i nā kōrero ma nā marae, ma nā pae o nā marae e whakamahi. Akona ā tātou tamariki ki te, kia mōhio pai, kia mārama pai te whakamahi i tēnei. Nā te mea, ko taku mokopuna, 18 marama te, nā tau o taku mokopuna, E mōhio i te whāwhā i tēnei mihi. Kua mōhio ki te whāwhā. Nō reira, tae ara ia, hurihia ō akoranga ki te ao o nāianei. Ana mea ka haere atu ki te puka mate, e aroha mai, engari he urupā tērā mō te reo. Ngā tangata tino mōhio ki te kōrero Māori, ā, engari ka haere atu ki ngā wāhanga o te puka mate, e pakupaku nei ngā ngā kupu, ngā rerenga kōrero kei te kitea. Nā, he wero tērā, e mihi ki ētehi o aku tamariki i te kura i whakarite i tētehi wāhanga o te Pukamata mō te Reo. Nā, ina patopato atu tētehi tamaiti i tētehi karere Pākehā, ko au katoinga. Ina Pērā anō, he wā tuarua, ā, tahi marama e noho ana i roto i te makariri, ā, hei reira tuku atu i te tīrete mēnā toku hē, toku hē. Nō reira, ki taku moe, tino pai tā, tā rāua mahi i tēnei wā, rāua e tino kaha tonu ana ki te kōrero Māori i te pukamata. Ā, he wero, he wero. Ka pai, ka pai.
Ā, ki kaupapa kē ināianei e kare mā. He nui ngā marae, ō tātou marae, kua auahi kore. Ki ō koutou whakaaro, me reo Pākehā kore ō tātou marae? Tuatahi ki a koe, Meri.
Ōku whakaaro, aukatihia atu. Aukatihia atu, nā te mea he nui ngā whare o ngā Pākehā e taea ai e rātou te kōrero tō rātou reo. Nā, ki te titiro mai ā tātou tamariki ki a tātou ngā pākeke, Ki te whakaae i tātou kia ākona mai te reo ki runga i ō tātou marae, tērā pea ā tōna wā, ka riro kē, koirā kē te reo tuatahi. Koirā kē pea te reo tuatahi. Ki a au nei, kāo. Ka hiahia rātou te tū ki te kōrero, arā, te whare ō-rono. Kia mutu ngā kōrero o runa i te marae ātea i waenganui, tēnā iwi, tēnā iwi, whakawhitiwhiti whakaaro, ka hiahia a Pākehā ki te kōrero, whakaarahi ake e te huna kāinga he wāhi mō rātou ki te kōrero. Waihohia, waihohia tō tātou marae ātea. Ki a tātou, tō tātou mana motuhaketanga. Tēnā koe.
Rewa ana te haki a Mere. Ka pai. Ā, Wayne, i te tangihanga o Parekura, i reo Māori katoa ngā whakahaere? Kāo. Ā, me pēnei pea te whakaaro. Ā, me ora anake te reo Māori i ngā marae? me pēhea rānei. Ki te, te whai te i o taua whakaaro, e mea ana, ā, kei reira anō te oranga o te reo. Me whai whakaaro anō tātou ki tēnei mea te marae, he aha ngā marae o ēnei rā, he aha ngā marae o ngā whakatipurangi o nāianei. Ko te rahinga, ko te tokomaha o te Māori, kāore te noho Tata nei ki ngā marae o rātou mātua, o rātou tīpuna. Kei te ao, he rerekē ngā marae o te ao nei. Ko te marae a e korotia nei, ko te marae o te hangarau, ko te marae o te pō whakaata, ko te marae o te ao, te marae. Me puta mai te whakaaro o te Māori i te ao kohatu. Me pēnā pea te whakaaro. Ki te He pai anō te kī, ā, me tapu, rāhuitia rānei te marae kia Māori anake te reo ki reira. Ka puta te Māori i te marae, ka pēhea? Ka kōrero Māori tonu? Kāore, taku whakapae. Hoeno, me whakaaro te Māori, ko te rahinga o te Māori, kāore te haere ki te marae, kāore rānei te noho ki te marae, kāore i te paku aro atu ki te marae. Nā, haria te marae ki te tangata. Mehemea kei te koro mō te marae whānui nei, ko tāku e mea ana, kei, kei aukatingia te aroha e te ture nei. Mō te pae, ki ahau nei me, me Māori tonu. Ā, tērā hāunga pea ngā tāngata kei te haramai i tāwāhi. Me whakarite i tētehi nuka e, e nui ai te reo. Ā, hoki aku mahara, oh, i mua rā ka tino rangona te reo Māori i te wharekai. Kāre i te rongo i ēnei, tērā pea i te iwi o, o, o Mere, engari kua ngarongaro haere te, te reo Māori. Kua, kua riro pai i te reo Pākehā. Iti noa nei nā wā kei runga marae tātou. Ā, me kaua e noho tō tātou reo hei reo marae noa iho. Engari me, ko tō tātou reo, he reo nō tēnei taiao tonu. Nō reira me noho i te ao tūnekeneke nei. Me mea ka titiro ki te whakaaro o Uenuku, ā, ko au hoki tērā, kei te whakaaro au ki aku ringa wera. Aku ringa wera katoa nā mea tapa i Mīti Patu Puaka, he kōrero Pākehā. Ki te kī au ki a rātou, ā, me kaua koutou e haramai. Kare koutou e mōhio ki te kōrero Māori, kāre tētahi hei whāngai i te iwi. Ā, koinei te mate o tātou, koinei te mate o tātou te iwi Māori o nāianei, o, o tēnei wā nei, i a tātou e kōrero nei mō te reo o te marae. Inā, inā konei noa, i kōrero tātou mō te reo ōpaki me te reo ōkawa, me te ora o nā mea e rua. Ā, me titiro tātou, pē, kia, ā, aro hoki tātou ki, ki ngā mea o muri. Kia ora te reo. Kia ora te reo i muri, ka tika a muri, ka tika hoki a mua. Ana i roto i ngā pao i ngā wā o mua, ana i kite tērā āhuatanga ka pao ngā kuia ki te kāuta kia mōhio ai te kāuta, ā, Kai te pau haere te wā, te kirihi, kai te pau haere te, te tuna. E tama ki te, ki te pā o ō mātau kuia, ō mātau rūrihi, kua kore ngā ringa wera e mōhio. Ināianei, engari, he tauira pai tērā mō te reo i whakawhitiwhiti i waenganui i te paepae, te taumata, ā, me te iwi rā i muri. Nō reira, ki au, me ora te reo i ngā wāhi katoa, i ngā wāhi katoa o te marae. Amene, Paraone, whakaae katoa anau ki ō kōrero whakamutunga e hoa, engari kei taku taha i tēnei wā, ko kawe Ruth tēnei e te iwi, he tarata, he tarata, otirā he uri anō hoki nō Ngāti Rereahu, he pā, he pātai tāna e pā ana ki te, te mahi a te hangarau hei whakarauora i tō tātou reo. Ā, he maha rā anō, tuatahi ake mihi kau atu ki a koutou, ā, kua tau pai nei hei whakaemi mai i ō koutou whakaaro, engari ko tēnei ki a koutou. Ki a tātou tēnei taonga kore utu nā te Pākehā, arā ko te hangarau. Ki ō koutou whakaaro, kei te mahi pai kē tātou te iwi Māori ki ēnei momo hangarau. I te mea he maha tonu ngā te iwi Māori ki waho kē atu, kāore e mōhio ana ki te kōrero Māori, engari he tūturu ngākau nō rātou kia kōrero mai. Engari, me pēwhea rā tātou e whakamāringi mai ērā mea mā rātou? Me pēnei pea te whakautu, ā, ka whiti mai te rā apopo. Ka puta mai he momo hangarau anō, tahi rā anō, hangarau anō, tahi rā anō, hangarau anō. Hoi anō, ko te tikanga o te hangarau, ko te tūhonohono i te tangata, ko tawhiti kē te noho. Koina anō iho, koina anō iho tā tātau. Nā, he tūhonohono, mehemea he waea rānei, he rorohiko rānei, ipurangi rānei, koinā anō te mahi. Nē? Tā tātou mahi. He tūhonohono i a tātou i runga i tētahi kaupapa, ko te reo pea te, te waka hei kawe taua kaupapa. Kia rite mai koutou ki te whakarewa i ā koutou rākau muramura, anei te pātai, Tokohia koutou e whakaae ana me reo Pākehā kore ō tātou marae? me reo Pākehā kore ō tātou marae. Tokowhia e whakaae ana, Ōu tokoiti noa iho. Ā, ko ērā atu o koutou kei te whakahē, nē, me whakaae te reo Pākehā i runga i ō tātou marae. E noho taiapa ana rānei? Ko wai kei te whakahē tētahi wāhanga o te marae? Te marae ātea? Ka pēhea mēnā ka whakawhāitihia ki te marae ātea? Tokowhia koutou e whakaae ana me reo Pākehā kore te marae ātea? O, kua nui ake, ka pai. Tētahi haurua pea o koutou e whakaaro pēnā ana. me ētahi o ēnei nā. Ka pai. Ki te pae ki uta tērā whakaaro kāore e kore, ka mū ō tātou marae, hoi anō mā te aha i te wawata. Kei aku rangatira e mihi nei ki a koutou mō koutou i tau mai ki runga ki te pae kōrero i tēnei rangi. Ko koutou ngā kaitutungi i ō koutou nā ahi kā, tēnā rā koutou. Me pāinaina tātou i te ahi o te pūoro i nāianei. Ko te rōpū e haere ake nei, he rōpū wāhine nō konei tonu, nō Te Whanganui-ā-Tara, ko te ingoa, ko Te Aka.

Ka ahu atu tātou ki te upoko o Te Ika-a-Māui ki te whakanui a Tara. E ai ki te kōrero, nā runga anō i te whakahau a Whātonga, te rangatira o Kurahaupō waka ki tana tama a Tara, ka heke whakatetonga ia ki te hura whenua hou hei nōhanga mō tana iwi. Ka tae atu ia ki te upoko o Te Ika, Ka kite ia i tētahi whanga, ka taunahatia e ia ko te whanga nui a Tara.
Nau mai anō rā. Ko te pae kōrero e haere ake nei, kua tapaina ko ngā kākano. Ko rātou kei te whakatō i te kākano o te reo ki roto i ā rātou tamariki, i ō rātou whānau, i ō rātou hapori, pēnei i ngā mātua nei. Koinei te whānau Tāmati Paratene. Ko Boyd Paratene te pāpā, ko Janine Tāmati te māmā. Ka ako te patero.
Ko te reo Māori te reo, he reo tangata whenua ki a rāua ngā pēpi te tokorua, ā, āhua reo rewa Māua kia, kia raoa ngā, te tuatahi me te tuarua. Ngā tuakana.
He nui ōku hiahia, ā, mā rāua, ki te ako i te reo, ki te kōrero ki te kāinga hoki. Tērā te taki haere ake māua ki te, ki ētahi o ngā, ngā ara reo o Tāmaki nei, arā, ko, ki AUT, ki Te Wānanga o Aotearoa, ā, kia kaua e tuku atu ngā hapa reo o māua, ā, kia pai ake ō rāua reo I a māu, i ō māua reo. Ko te reo Māori te reo tuarua o ngā mātua nei. He uaua ki ahau i ētahi wā ki te tukua ōku whakaaro i te reo Māori, i ētahi wā, ki ngā tuakana i te mea he reo anō tā rāua. Engari ki ngā pēpi, i te wā ka tipu rāua i roto i te reo Māori, ka tipu hoki ahau. Nō Ngāi Tahua Janine, nō Ngāpuhi me Ngāti Porou a Boyd. Ko tētahi mānukanuka nui tēnei whare, ko tēhea te mita hei whakamahi? Mai te nota, ka mutu. I a rātou e kōrero mai te ka, te ka, ā, tāku, Kua whakangāpuhi ia i aku tamariki. Tērā te raru.
Kaua e tuku atu te reo Kai Tahu ki a rātou. Ko tērā te take i hoki atu mātou ki Te Waipounamu ia tau i te kohi tātea. Kua whakatau kē māua ki a ra, ki, ki nga tama, me hono koe ki tētahi wahine reo Māori. Tuatahi. Ahakoa Pākehā mai. Ahakoa e Pākehā, just, me kōrero koe. Moutere mai. Kaua e maumau tō reo. Tērā te mea nui. Ka rawe, anei te pae kōrero tuatoru, ko Te Paeri Blake te kāpene o te kupu, tēnei taha nei, ko te Kīngi o Te Itikahurangi, ko Kīngi Kiriona, ki tēnei taha nei, ko te tuawahine o Te Arawa me Ngāi Tahu, a Stacey Morrison, kei tēnei taha nei te tukemata o Kahungunu, a Tātere McLeod. Tēnā rā koutou, nau mai. Ā, kia whakarongo tātou ināianei ki ētahi o ō koutou whakaaro e pā ana ki te tuku i te kākano o te reo ki roto i ō koutou whānau, tuatahi ki roto i ō koutou whānau ki ā koutou tamariki. Ko kōrua e pērā ana, e whāngai ana i te reo ki ā kōrua tamariki. Ā, he aha ētahi o ngā āhuatanga, ngā uauatanga, ngā painga anō hoki o tērā āhuatanga? Kāre au i tipu ake i te reo Māori. Ē, kei te kōrero pērā au ki aku tamariki, kāre rā, rātou te tino whakapono mai ki au. Ā, nā reira, koina tētahi āhuatanga āhua uaua nei, me ū. He mahi nui tēnei. Kei pōhēhē tātou he mahi māmā kaiparāoa noa iho. Ā, me kimi i ngā kupu hei whakaatu i ngā āhuatanga ka tō te ao o te tamaiti. Ā, ahakoa he, he mātanga reo taku hoa, ā, i mate, tōna mātanga nei, ā, i mate tonu ia ki te kimi i, i ngā kupu e hāngai ana ki ngā tamariki. Kāre i mōhio ki wēnā kupu. Ā, ka, nā te, nā reira, ia rā me kimi kupu. Ā, kua ako kē tā māua mātāmua ki tēnā āhuatanga me haere ki te papakupu kimi kupu ai, Rua tau noa iho tana pakeke, ka haere ia ki te, ki te wherawhera i wena whārangi. Ā, he uaua tonu te kimi kura tino pai. He pai te kounga o te reo, ā, e tata ana ki tō whare, wēnā āhuatanga katoa, kāore anō kia tino māmā taua huarahi.
Ka pai. Te Pairi kua pakeke kē ā kōrua tamariki, he rerekē ngā āhuatanga uauatanga i roto i tēnā pakeketanga. Āe, āe. Me pono, me pono ahau ki a koe. I ētahi wā he hōhā. I ētahi wā ka whakaaro au, he aha au e takahi nei i tēnei huarahi? Ā, kei te rorirori katoa ngā, ngā roro, ā, i tēnei mahi. Inā hoki, ā, i ētahi wā, ko te waimarie o ō tātou tamariki, ā, koirā hoki tō rātou mate. Nā te mea kāre rātou i te mōhio ki tētahi atu ao, kei konā au e akiaki ana, e whakakuene ana, e īnoi ana, e aha atu ana ki a rātou kia kā te kōrero Māori. Engari e kite ana rāua, arā te ao whānui kei waho rā, me te huhua o ngā kaupapa ka taea e rāua te kōrero ki te reo Pākehā. Kāore, kāore e taea e rāua ētahi kaupapa te kōrero ki te reo Pāke, ā, ki te reo Māori. Ā, tuatahi, ā, nā te mea kāre he kupu, ā, pēnei i ngā mea o te hangarau kua kōrerohia e koutou, ā, kāre he kupu, ā, i ētahi wā hoki, he uaua te kimi i tētahi horopaki, ā, e tau ana te noho o taua kaupapa rā ki te reo Māori. Kia kaua, kia kaua, kia kaua ai tātou e whakamāori, e whakawhiti noa iho i ngā kupu Māori ki tētahi kaupapa Pākehā. Koirā hoki tētahi uauatanga. Ka pai, tēnā kōrua. Kia whakawhiti ki a kōrua, ahakoa kāore anō kia whānau tamariki tātou ki te ao, ā, kia tīkina atu tētahi o ngā kaupapa i whakaarahia ake ai e te Pairi, Te whakaawenga mai a te reo Pākehā ki te whakaaro Māori. Kīngi, ko koe tētehi kei te ao kapa haka e tito waiata ana koe. Ka tiki atu koe i te whakaaro Māori i roto i ō titonga, ka whakahāngai rānei koe i te reo kia hāngai ai ki ō kaihaka. He nui taku kapa haka, kāri te tino matatau ki te reo Māori. Ahakoa tērā ko aku akoako katoa kei roto i te reo. Kei a rātou anō te tikanga. Ki te kore rātou e pai ki tērā āhua, arā te kuaha. Engari, kei te mihi au ki taku kapa haka, i te mea, Te nuinga o rātou kua pūmau te noho. Ana, kei te hoki aku whakaaro ki aku pakeke, te nuinga o rātou kāre i matatau ki te kōrero i te reo, engari, engari i mārama tonu ina noho ai rātou ki te whakarongo ki te reo e kōrerotia ana. Kei te āhua pērā hoki aku kaihaka. Ahakoa tō rātou kore mōhio, te kore mōhio rānei o ētahi ki te kōrero i te reo Māori, E taunga tonu ana rātou ki te whakarongo ki ngā tohutohu e rere katoa ana i roto i te reo. Tika, he mea nui tēnā, nē. Ko te nuinga o ngā kaumātua e kitekite ana koe i ō mahi i Kahungunu, i runga i ngā marae maha o Kahungunu, koirā te hunga kāre pea i tupu ake i roto i te mātotorutanga o te reo, nē rā. Engari he nui te mōhio ki te whakarongo? Koirā taku aroha ake ki te nui o ngā kaumātua e nohonoho mai rei runga i ngā paepae tapu ki roto i taku iwi a Kahungunu, ko te nui ngō rātau he ringawere ngātai, he mea tiki atu i te kāuta, he mea whakanohonoho ki ō rātau pae tapu. Koirā taku aroha ake ki tērā, ki tērā hunga kua whakanohohia ki reira nā te kore tonu o wētahi atu hei hei pupuri i te mauri o ō rātou, ō rātou pae tapu. Nei, e aroha ake ana ki tērā hunga, me taku mihi ki a rātou e tuku nei i tērā mana ki wā rātou tamariki, kia tū ai kōnā mea tamariki, hei kaiwhaikōrero, hei kaikaranga, me taku mōhio, e kore pea e tino korero atu ki te a tērā āhuatanga e 50 tau ki muri, ko te tū mai a ngā tamariki ki runga i ngā marae ki te kawe i wērā mahi. Rerekē, kei te aroha ake ki tērā hunga. E ora ai ō tātou paepae, nē? Me pērā hoki.
Āe, koia mai. Ka pai.
Ā, kei te hiahia au ki te hoki atu ki ngā kōrero i puta i a Boyd rāua ko Janine, mō te taha ki te mita, Ngā Puhi rānei, Ngāi Tahu rānei, ā, ki ō koutou whakaaro, ko tēwhea te mea te mātāmua o ērā i roto i ō tātou whakaaro, ko te mita rānei? Ko te reo Māori rānei. Ko te rongoā pea mea moe koe i tētahi o tō ake iwi. Nā, koina, kua pērā au. Ā, koina taku whakautu. Ā, kāre pea he take mō te kōrero mō te mita mēnā ehara te tamaiti i te kōrero Māori. Ā, nā reira, ki au nei, ā, I tōna tikanga ka kōrero tātou mō te reo Waiū, nā reira i tōna tikanga ka whai te tamaiti i te reo o ōna mātua. Nā reira kai, kai a koutou te tikanga, āe rānei kai whakauru i te, te mita, ā, engari te mate kē, te nuinga o tātou kei te haere ki ngā whare wānanga, kāre pea te mita i te tino whai wāhi i roto i te reo. Ā, engari ki te mate au ki te kōwhiri he aha kē te mea nui ka mea au ki a koe, ā, ko te kōrero, ko te kōrero i te reo Māori, ahakoa, ā, ōna mita, koina tāku. Ā, engari he, he, he pātai nui tēnā, ki tēnei whānau hoki, mōhio au ki a rātou, he tika tā Janine. Āe, kei te tino whakapono au ki a Janine, engari anō I'd buoyed. Āe. Āe, koina tāku. Āe, kia whakawhiti atu ki te tangata nō ngā iwi huhua o te motu, e, e mātau ana koe ki ngā mita tekau? E kawe ana koe i ngā mita tekau i a koe ka kōrero Māori? Ā, kei te āhua o te kaikōrero. Ā, ka mutu, ko te nuinga o ngā Māori o nāianei, nō ngā iwi maha. Ā, he uaua te kimi i te tangata nō tētahi iwi anake. Ā, nā reira, He aha te mea hei here i a tātou katoa kotahi tonu te reo? Kotahi tonu te reo. Ahakoa e kī ana koe, oh, ki a mātou he pēnei kē te kupu, arā, ki a mātou he pēnei kē te kupu. I te mutunga iho, kotahi tonu te reo, ki te whakarongo ahau ki te reo o Tainui, o Ngāti Kahungunu, o Ngāi Tahu, kei reira tonu te reo, kotahi tonu te reo. Ahakoa ōna ōna taunuitanga, ōna kahumunutanga, ōna Ngāi Tahutanga, kotahi tonu te reo. Nā reira, kāre au i te kite, ehara ki a au, ehara i te mea me whiriwhiri. Me whiriwhiri rānei koe i te reo, me whiriwhiri rānei koe i te mita. Ki a au, mehemea kei reira ngā mea e rua, whāia ngā mea e rua. Mehemea kei reira te. Kotahi anake te mea kei reira, whaia ko tērā mea. Engari ehara i te mea me noho koe, me āta whiriwhiri koe, oh he aha te mea nui ake, ko tēnei, ko tēnei rānei. Kei a koe te tikanga. Ka pai.
E whakaae ana koe Kīngi ki tēnā kōrero? E tino whakaae ana. Taku māmā nō Ngāti Kahungunu, Taku pāpā nō Ngāti Ruanui. I tipu ake au i Tāmaki-nui-ā-Rua, ināianei kei Waikato e noho ana. Me aha? E pērā ana te Māori i ēnei rā, tokomaha tātou e noho ana i waho atu i ō tātou rohe tāngaengae. Nō reira e tautoko ana i te whakaaro o te Pairi. Ko te mea nui ko te reo, engari kei te mihi tonu au ki te hunga e kaha nei ki te whai i ngā mita o ō rātou ake iwi kia ora ai aua mita. Engari tēnei ao i ēnei rā, he ao rerekē ki te ao i noho ai ō tātou tīpuna, i pūmau tā rātou noho ki ngā rohe tāngaengae. Tātou i ēnei rā kua putaputa katoa. Koinei te tau kumekume nui ki roto i taku iwa Ngāti Kahungunu. Ā, he aha te whāinga nui? Ko te reo Māori, ko te reo ake te mita rānei o Ngāti Kahungunu. Ko taku, ko taku wero ki aku uri o Ngāti Kahungunu, he aha oti tēnā reo e kimihia nei e koutou? He aha tērā reo e rerekē ai i te reo o Tūhoe, i te reo o hea nei? Ka mutu, mēnā rā i te ora rawa atu te reo, kua kī, kua kī tonu atu ahau, āe, whāia ko ngā mita. Engari ki roto i taku iwi kai te mate te reo. Me he tangata te reo, e whakahemohemo ana, e manawa kiore ana, e taumaha ana, kua kotahi atu tātou ki te whakaore i a ia. Nā reira he aha tātou e rapu nei i ngā mita, anā, kai te, kai te mate haere tō tātou reo? Āe rānei kei te tipu ētahi atu mita? Ā, ka whai koe te mita o te hapori e kōrero Māori ana ki a koe, pērā i te mita o ngā kura kaupapa, kei te tipu tēnā momo mita, ā, te mita o te panekiretanga, kei te tipu tēnā momo mita ātaahua rirerire, ā, matakuikui rawa atu. Ā, nā reira, koina pea te āhua o tēnei ao. Kei te rerekē haere tēnei mea te mita. Kei tōku taha i tēnei wā, me kī pēnei au te raukura o Rongomaiwahine a Steph Pohe he pātai tāna ki a koutou. Tēnā koe.
Ā, otirā tēnā koutou e noho mai nā. Ā, taku pātai, i a au e whakarongo ana, i te whakaaro ake au mō te wā i a au e whakaako tamariki ana, nē? Ā, i te kura mātou e whakaako ana mā te reo Māori, Māori katoa, ē, koia anō, ā, Wētahi o ngā mātua, torutoru noa iho nei, he āhua rite kia kōrua, nē, kai te kōrero Māori i te kāinga, engari te nuinga, kāre he reo, ko te take, kua tukuna atu wā rātou tamariki ki te kura, kia, kia ako rātou i te reo, nē. Hoi anō, kia kōrua, me pēhea tā tātou tō mai, nē, i tērā hunga, ngā mātua kāre i te mōhio ki te reo Māori, me pēhea tā tātou tautoko, āwhina rānei i a rātou kia kuhu mai rātou ki ngā āhuatanga i roto i ngā Kura Kaupapa Māori o te motu. Ki a au, he nui tonu ngā kaupapa kei waho rā hei tōtō mai i ō tātou mātua. Me, me tino hiahia te matua i te tuatahi. Ki konā koe patipati ai, akiaki ai, ā, ka, ka puta mai ngā kōrero, ngā takutakunga, ngā karo, oh, nā te mahi, nā te aha, nā te aha. I te mutunga iho, me hiahia tērā tangata ki te whai i te reo. Kei reira te āta arangi, kei reira te ara reo Māori, kei reira ngā kaupapa katoa e tuwhera ana ki te ao katoa. Hoi anō tā te matua, he kuhu ki roto i te whare, he noho, he ako. Koirā noa iho. Me aroha tātou ki tēnā hunga, nā te mea, mēnā kua tuku i te tamaiti ki te kura kaupapa, kei konā te hiahia, kei konā pea, Te mamae. E kōkiri ana i te. Kei konei te hiahia. Te, te mamae o te tangata e mokemoke ana ki tōna reo. Kua rongo ia i tēnā mamae, kua rongo au i tēnā mamae. Nā reira, me whai whakaaro tātou mō te, ā, ki te whakamā o te tangata e pērā ana. Kei konā te hiahia, me, me poipoi i tēnā āhuatanga, engari me, me hāngai ngā akomanga ki te ao o te mātua, koinā tāku, me kaua e patu i a rātou ki ētahi mea pērā i ngā, ngā, ngā ture, ngā āhuatanga o te reo i te wiki tuatahi. He uaua tēnei huarahi, he tino uaua. Nā reira, i te, ki au nei, me hāngai te reo, te momo reo, ā, te reo e pīrangitia ana e rātou i roto i ngā kāinga, me te aha me whakamahi i ngā āhuatanga whakangaho i te tangata, ā, pērā i te tītohe, kei te pērā mātou i tō mātou kāinga, pātoto, pātoto, ko wai tēnā? Hm. Katoa ēnā, kei roto i te ātārangi me te ara reo Māori. Nē.
E toku, ā, Wahine rangatira, kei hea mai he whakautu i tu atu i tēnā, te paeri kei raro koe e putu ana e hoa. Āe. Hoki atu ki a koe te tuinga. Ko te tūmanako kua ea i te tokorua nei te taha tāne me te taha wahine o tēnā pātai, ā, tēnā koe i tēnā pātai. Kāti e te iwi, kia rite mai ki te whakarewa i ā koutou rākau muramura. Anei te pātai. Ā, whakatūria mehemea e whakaae ana koe ko te mita ā-iwi, ko te reo ā-iwi te reo me whai e tātou. Kaua ko te reo Māori whānui nei, ko te reo ā-iwi. E whakaae ana koutou ki tēnā? Tokowhitu, tokowaru, ā, kua, kua hipa i te, i te tekau. Kua tekau mā rua, tekau mā toru i konei, tekau mā whā i konei, ka pai ki konei, konei. Ā, ka pai, ko te nuinga o koutou te āhua nei e whakaae ana, ā, ko te reo Māori, te reo me aro atu tātou e ora ai tērā. Ka pai, tēnā koutou. Ā, e mihi ana ki a koutou, ā, kei ngā piki kōtuku, ā, i tau mai ki te whakapuaki i ō koutou whakaaro ki ēnei kaupapa, ā, e hurihuri haere ana i roto i ngā hinengaro o tēnā, o tēnā, huri i te motu. Nō reira, tēnā koutou. Anei ināianei te whetū kōrekoreko o Whakatāne a Macy Rika.

Kei te rohe o Tāmaki Makaurau te tohu whenua rongonui a Rangitoto. E ai ki te kōrero i te hekenga mai o te waka o Tainui me Te Arawa ka ū rāua ki te moutere nei. A nāwai ka pupū ake he whawhai i waenganui i a Tamatekapua me Hoturoa, a ka haua te ihu o Tamatekapua, ka heke te toto. Ka tapaina taua moutere, ko te rangi i totongia te ihu o Tamatekapua.
Hoi anō rā e te iwi e moe ana a Rangitoto i tēnei wā engari ko te hunga e whai ake nei he hunga whakaueue i te whenua. Nā te mea kua uru mai te hunga tōrangapū ki tēnei wāhanga o tā tātou kaupapa ara ki ngā ripo. Ko ngā tatauranga mō te reo ko ngā whakatau kāwanatanga mō te reo Māori hei āta kōrerotanga mā rāua.
He whānau reo Māori te whānau Tāmati Paratene. E ai ki Te Puni Kōkiri hei te tau 2028 ka horapa te whakamahi o te reo ki ngā whānau kāinga Māori pēnei i tēnei me ngā hapori hoki. E waru ngā tau o Waikahutia, kei tētahi kura reorua ia. Ko tōna 70 ōrau o ngā kaiako hou i ngā kura, otirā i ngā karaehe reo Māori, Kāore e roa ki te toru tau te noho ki tēnei tūmomo karaehe. Ko Kiliona te mātāmua, tekau ōna tau. I tērā tau, i tētahi rangahau mō te hunga taiohi, e 96 ira iwa ōrau o ngā rangatahi e whakamānawa ana i tō rātou Māoritanga, engari 34 ōrau noa iho kei te kōrero i te reo. Ko Haukura te pōtiki e toru ona tau, ā, e rima ngā tau o ana māia. Kua tipu rāua tahi tētahi puna reo. I te tau 2009 e 53 i rawaru ōrau o ngā tamariki Māori i haere ki tētahi whare kōhungahunga, 20 i ra whā paeheneti noa iho o tērā nama i ngā kōhanga reo.
Nō reira e te iwi, koirā ngā tatauranga kei te whai kōrero hei wherawhera ake I aua tatauranga rā tuatahi, ko te māngai o te rōpū tōrangapū Māori a Te Ururoa Flavell, ko te māngai o te rōpū Reipa a Shane Jones, ka mutu hei tātari ake i wā rāua kōrero i tēnei o ngā hōtaka ko Awanuiārangi Black nō roto mai o Ngāti Pūkenga Tauranga Moana rāua tahi ko Hinurewa Poutū. Nā, Te Ururoa, i kite koe i roto i tērā o ngā hōtaka pakupaku nei i mua tata ake nei, Whitu tekau o ngā kaiako reo Māori ka wehe atu i te kura i roto i ngā tau e toru tuatahi o tā rātou mahi ki taua kura rā. He aha ai? Nā te mea, ko koe, ko koutou, ko tō tira o te pouaka whakaata e tukuna i ngā mahi ki a rātou, nui te moni. Nui te moni?
Nui te moni. Nō hea tēnā?
Kōrero āu. Nō te kāwanatanga pai o te Māori. Engari, kua kite nei i ngā tau kua hipa ake, ā, ko te, te hiahia o ētahi kia noho tonu i roto i te āhuatanga o te whakaako i te reo, engari ko te mate kē kātahi nei te mahi uaua, ko te whakaako i roto i ngā kura kaupapa Māori i ngā tau kua hipa ake tae rā anō ki ēnei rangi. Kua uaua, kua uaua te mahi, te whakariterite i ngā rauemi, ā, te, te whaiwhai haere i ngā wawata katoa o te. o ngā whānau, o ngā mātua. Nō reira, he aha tā koutou kōrero ki a Hēkia Parata, te Minita i ngā Take Mātauranga? Kei te tēpū koutou o te Kāwanatanga, he aha ā koutou kōrero ki a ia? Ko tau, kei te mōhiohia ki tērā āhuatanga. Ehara i te mea kei, ka taea te kī atu, ā, me, me kimi ake i te 2000, kura māhita Māori, reo Māori nei, āpōpō, e kore e taea. Engari ko te whakariterite i ētahi huarahi kia tō mai i ngā mea e mōhio ana ki te reo Māori ki roto i tēnei mea o te whakaako, ka mutu, kia whakarahi ake te utu, kia noho mai i roto i te mahi kura māhita, kia kaua e whai atu i te huarahi pēnā i a koe. Ā, ka mutu, ā, kia, ā, kia whai, kia, kia whakapakari anō rā i ētahi o roto i ngā kura, i te mea, i roto i ngā kura kaupapa Māori ēnei rā, ko ētahi o ngā kura kaupapa, ā, kaiako kura kaupapa Māori, i puta mai i te kura kaupapa. Nō reira, te tikanga ia ka noho tonu, te tūmanako ia, ka noho tonu rātou ki reira ki te whaiwhai haere i tērā huarahi. Nō reira, Shane Jones, he aha te whakatau a Reipa? Kei te pahupahu noa iho atu uru? Ā, nōku tēnā hoa nō te wā i a māua i tīpene, engari e kaha rawa nōna te tātā i a mātou. Ā, kia kaha tātou kia tokomaha noa atu ngā tauira e uru ana hei kaiako mō te reo Māori. E kore e otia mātou ngā kaitōrangapū ki te nanati i tēnei raruraru. Ko te mate kē nei, he tika hoki tāna, ko te mate kē, he iti rawa nō te, nō te utu.
Tētahi mea āhua pōuri ahau i te koretake o ō tātou iwi. Hono ki au me wehe mai he pūtea, mai tēnā iwi, mai tēnā iwi, te āwhina atu i ngā whānau Māori e whakamōmori ana kia tonoa ā rātou tamariki ki ngā kura kaupapa, ki ngā kōhanga reo. Māku ki a tātou, he aha te pakanga o ēnei whakataunga kaupapa, treaty, i roto i ō tātou iwi ki te kāore rātou e manaaki i te whakaaro ko ngā whānau, E manawaroa ana kia tonoa wā rātou tamariki ki ngā kura me ngā kōhanga me āta āwhina. Tiakina tēnā kōrero Henurewa, me wehe mai he pūtea i ngā whakataunga a tēnā iwi, a tēnā iwi hei whakawhanake kaiako Māori. Āe, e whakaae ana ahau, ā, i puta i te pūrongo a te paepae motuhake te kōrero e tika ana kia whāngai hē ngā pūtea te kāwanatanga ki ngā rohe, ki ngā iwi, kei ngā hapori. Ko ngā hapori e mōhio ana ki ō rātou nā wawata, ō rātou nā hiahia tukua ki a rātou. Koirā tā te paepae motuhake i mahia, i takahi i te mata o te whenua ki te kōrero, ā, i whai wāhi ngā hapori kura me ngā kōhanga reo ki ērā matapakinga. I whakaae marika ana au, um, tēnei au he pouako, ā, kua pūruatia ngā mahi a te pouako Kura Kaupapa Māori i te pouako i kura kē, i te mea, um, ko te whakamāori i ngā rauemi, um, kei te pērā tonu, ahakoa kua 20 tau neke atu te kaupapa e tū ana, kua mate tonu ngā pouako ki te, um, Whakamāori tonu i ngā rauemi. He nui atu anō ngā haepapa hei kawe mā te pouako i te Kura Kaupapa Māori, kāre e kawea i te pouako i kura kē.
E ahu pēhea ana ngā whakaaro o Tauranga Moana mō tā koutou whakataunga Tiriti o Waitangi? Ka wehea mai rānei e koutou he wāhanga o te whakataunga hei whakawhanake kaiako reo Māori ki roto i ō koutou kura o Tauranga Moana? Ko te mate, he moroiti rawa tērā pūtea e tukuna mai e te Karauna. Engari pēhea te nui, pēhea te nui o ō koutou whakaaro ki te reo, āe rānei ka whakapau pūtea ki te reo? Ka nui.
Tērā mea e, tētahi wāhanga e kōkiritia ana e tētahi o mātou karangatanga i te wā kāinga, e mahi tahi ana ki ngā rōpū, Kāwanatanga, tērā, tērā, ā, he wāhanga ka wehe mai i roto i ngā pūtea hei āwhina i te kaupapa. Nō reira, me kī e, ā, tētahi āhuatanga hāunga te moana o Tauranga, ā, tērā anō hoki tētahi kaupapa kua whakarewaina, ā, kua whakaputaina ki ngā iwi maha o te motu, e, e mea ana he wāhanga tō ngā iwi, Ā, i te tautoko ake, ā, i ngā ākonga e kōrerotia nei e Shane, ā, e Te Ururoa, ā, kē eke panuku ai, nē, kē kaua e waiho mā te Kāwanatanga, mā te Karauna, ā, anahe, ā, hei, ā, hei hāpai ake, engari he wāhanga anō ki a tātou, ā, ki ngā iwi, ā, ki tēnā, ki tēnā, ā, ki te āwhina. Te Manatū, Te Puni Kōkiri. Tōna tikanga he manatū tēnei hei āwhina i te iwi Māori ki te whanake i a rātou anō, i roto i ngā kaupapa reo, ngā kaupapa ōhanga, ngā kaupapa maha katoa a tēnā iwi, a tēnā iwi. Engari ko te nuinga o ngā rangatira matua o roto i taua tari kāwanatanga, kāre mōhio ana ki te kōrero i te reo Māori. He tohu rānei tērā o te ngoikore o ngā whakaaro o roto i tērā tari ki te reo Māori? Karekau.
Ki au nei, i te mea here, Pēnei tāu e kōrero ana, inā kē te whānuitanga o ngā kaupapa kai mua i te araro o te puni kōkiri. Ko tētahi o ngā whāinga matua i a ēnei ko te reo Māori, nē? Ehara, engari arā noa te Taura Whiri i te Reo Māori. Kai reira tērā waka, te tikanga ia ki au nei, ka waiho ake te reo Māori ki tērā tari, i te mea ko ngā mahi a te kāwanatanga inā kē ōna toronga. Nō reira, ka waiho ake mā te puni kōkiri te wāhi ki a tāua, ki a tātou e tiaki I roto i ngā whiriwhiringa o te kāwanatanga. Ko koe tētahi o ngā kaikōmihana i ngā wā o mua, pēhea ō whakaaro mā, mā te, mā te taurawhiri anake ngā kaupapa reo e kawe, e pīkau? E kao.
Ā, he wāhanga tō te taurawhiri te reo Māori, ka tika. Ā, engari ko tētahi wāha, ā, mea e whakahaungia ana, a, pea, tērā pea, kia whakaurua atu ki roto ki ngā kaupapa here a tēnā manatū, a tēnā tari kāwanatanga, ā, he wāhanga e mea ana kia Kia pēnei pea te te kounga o te reo Māori, ā, o o tēnā kaimahi, o tēnā kaimahi. Pēnā ka whakauruhia atu tētahi wāhanga pērā, ki reira ka whai mana te reo. He hari te mea me matatau, engari kia whai wāhanga te reo. Ka hoki ki ngā kaimahi, ngā umanga anake, tae rawa ake ki te Tumuaki o te motu, e tika ana kia tika te whakahua a te Pirimia i ngā kupu Māori me tana whai koha ki te reo, ā, he reo mana tēnei, ko te reo tuakana mātāmua tēnei o te motu, ā, ki te kore ngā kaihautū, kaiwhakatakoto i ngā tikanga mā te motu e whakahua tika noa i te kupu, ā, kei te whakatauiratia ki te marea, kāre i te uaratia. Tino tika tēnā kōrero Hinurewa Shane. Jane, e wahangū ana koe, ehara tēnei i a, tēnā i a koe i te nuinga o te wā. I tohua he pūtea, i tohua he pūtea āhua nui ki te reo Māori i roto i te tahua pūtea a te Kāwanatanga o tēnei tau. Mēnā ko Reipa te Kāwanatanga, ka whakapau koutou i taua pūtea ki hea? Ā, i te tuatahi, homai e koe tō pōti māku e whakarana ake i ōna rā. Ehara i te mea o mātou whakaaro e tino rerekē ana ki ētahi kē atu kua puta ō rātou whakaaro i te ata, i te, te ata, te pōniki, ā, ko ngā kaiako. Engari me hoki anō ki tā, tāku e āwangawanga nei, iti itiiti ō tātou whānau Māori e tono ana i wā rātou tamariki ki ngā kōhanga. Nā, tirohia te āhua o ngā whānau kei, kei ngā hāpori pēnei me Ākarana me ētahi wāhi kē atu pēnā ki te kāore ēnā tamariki māku ki a tātou e tae atu ki te kōhanga korou e mātau pēhea kē rānei te reo Māori e ngoto ki waenga tonu i a rātou. Nā, me akiaki e tātou ā tātou whānau, ka mutu ko ngā mātua he tamariki tonu, te tono i ēnā tamariki. Nā, mā ngā iwi, māku ki a tātou e wehe tētahi wāhi pūtea kia māmā ai te utu, me mahi ngātahi me te Karauna kia mātotoru ai te rerenga o ngā tamariki i nohinohi ki ngā kōhanga. Nui taku āwangawanga mō te korenga o ō tātou nama e piki ake. Engari he take i pērā ai. He āe, koinā hoki te pātai ki Tūroro, engari. Ko rā te kōhanga e, e tāmia ana, nē, um, ko whakatakotoria tana, um, nawe ki mua i te aroaro o te rōpū, um, whakamana i te Tiriti o Waitangi, nō reira koirā tētahi o ngā take kāore i ngā whānau aro nui mai ai, nā te nui o ngā tāmitanga, ngā kaupapa here a te Karauna e, um, here nei i te kōhanga. Tika tonu tāna, kua punga werewerengia ō tātou kōhanga, Otirā, ko tāku e āwangawanga neki ko ngā whānau, ā rātou tamariki, horakau e haere ana ki tētahi wāhi kotahi anakenake. Nā te nui o te utu, nā te ngoikore o ngā mātua, nā te uaua pea o te huarahi e tae ai ki roto i ngā konga, kohanga, korau e mātou. Engari, mā ngā iwi, mā tātou ngā kaitorangapū Māori me hanga he tauira, mēnā manawaroa ana koutou ki te tono i wā rātou tamariki mā mātou koe e utu e āwhina. Kei te tautoko tonu koutou o te Rōpū Tōrangapū Māori i te Pire mō ngā Kura Hourua? Pai rā hoki.
E tika ana rānei kia māharahara ngā kura kaupapa Māori me ngā kōhanga reo i te taenga mai o ngā Kura Hourua ki tēnei whenua? Karekau. Hei ai kore ai. Ko te kura kaupapa anō te kura kaupapa, ko te kura ā-iwi anō te kura ā-iwi, ko te kura hourua anō hoki, arā anō ōna momo. E kare anō kia whakamātauria i tōna whakatinanatanga, engari he huarahi anō rā tērā hei whāinga mā te hunga e pīrangi ana ki te whai i tērā huarahi. Pēhea ana ngā whakaaro o tō rōpū o ngā kaikōkiri i te mātauranga mō ngā kura hourua nei? Kei te tautoko i, pēnā kei te, e kōingo ana ngā iwi ki tērā momo kaupapa, tēnā whāia, tautokona atu. E mea ana tātou, he mana motuhake, he rangatiratanga tō tēnā iwi, tō tēnā hapū, tō tēnā whānau. Kia kaua tātou e tohutohu ki a rātou, me pēnei, me pērā. I roto i ngā whiriwhiringa o te kura haurua, mēnā koia ko te reo Māori tērā e pīrangitia ana e tētahi, ka pai ka taea e rātou te whai atu i tērā huarahi. Mēnā ko te mahi hākinakina e pīrangitia ana e tētahi, koia tērā. Ehara i te mea ko te Ka tō te ao Māori e pīrangi ana ki te whai tērā huarahi, arā, nō reira kei reira tonu tētā, tērā momo huarahi pēnei i ngā kura, ā, kura ā-hāhi nei, te, te, te hāhi o tērā, i ngā tau kua hipa ake, pērā nō te āhua, he huarahi. E me te kī atu, e, ka rei te whaka, paku whakaae atu, kia riro watatau tamariki, kia puta i te kura, kore tiwhikete. I tēnei wā tonu nei, e ai ki ngā tatauranga, 50 pā, mā ono pea, Taihoe, Tāne nei, Māori nei, ka puta i te kura kore tiwhikete. Mēnā konei te huarahi, ka kī atu, me mutu i tērā huarahi. Ka mutu, mēnā koinei tētahi huarahi hei whāinga mā rātou, he, he, he hua ka puta, he painga ka puta, tukuna kia, kia, kia, kia eke ki te tauma tē tīkaona. Māku e hua, ko ēnā momo kura ehara i te kura hauroa, he kura hauā kē.
Mā te ahi tēnā hei whakatepe ake i tēnei wāhanga. o ta, o, o a tatou korero. Hoi ano ra, a, kia hoki ake ano ki nga uri o tu pae whakarongo wananga e noho ake nei me a ratou patai, pania. Ae, kei konei a Uenuku e ngau ana tetehi patai ki roto i te puku o tenei, he aha na? A, kia ora ra tatou, kia ora koutou, a, o te pae korero whakamutunga. A, he, he, ko taku patai, he ano ta te kawanatanga e hiahia ai nga kaiako me nga kaimahi kia pakari rawa te reo? Ana hei tauira ka riro i ngā kaiako whakaakona i roto i te reo Māori, te mita, 4,000 tāra mō te tau, ahakoa pakari rawa te reo, ahakoa āhua whatiwhati nei te reo. He aha te take karakau ana he arawhata e piki ai te tangata, Ana mehemea he reo mana te reo Māori o tēnei whenua, he aha te take kāre ngā kaimahi o te kāwanatanga e whakawhiwhia ki tētehi utu āhua nui ake i runga i te mōhio ki te kōrero Māori me te whakamahi i taua reo? Tūruroa, kei roto koe i te kāwanatanga? Oh!
Tērā kōrero tērā, kia ora noa atu te manahau. Ki taku mōhio kua oti kē ia i ngā uniana te whakatakoto i tērā whakaaro ki mua i te ara o te Minita, ā, me te, me te mōhio anō hoki kāore anō kia ea noa te wawata, kia pērā rawa te āhua. Ā, i puta i ngā tau kua hipa ake kia heria atu i tērā pātai ki mua i te ara o te Minita, engari, ā, hei whakarāpopoto i taku kōrero, kāore anō kia, kia rongo noa i tāna whakautu, engari he pai tonu tērā pātai hei whakatakoto ki mua i a ia. Me whakakotahi i ēnei pūkenga e rua, He matatau ki te reo, he matatau ki te whakamahi i ngā taonga hangarau o te wā. He wairua rerekē māku ki a tātou e tomo ana ki waenga tonu i te kapa o ā tātou taitamariki, pēnā e taea te whakahiato i te mātau ki te hangarau hei kia puare ai te ao, me te matatau ki te reo, me utu mārika ngā tāngata pērā. E tīkoro ana ngā whatu o tēnei, he aha ai? Ehara i te āpiti atu ki te hangarau, ko te ngākau o te tangata. ki te manaaki, ki te poipoi, ā, i te tamaiti, he mea nui tērā. Nui kē atu pea tērā i te hangarau. Ko tēnei ko te manahau kua kite nei au, ā, kua rongo anō hoki i ngā tau kua hipa ake. Kua puta te whakaaro ko ngā kaiako Māori e kawe nei i te āhuatanga o te kapa haka, ā, ka tiaki nei a tamariki i te kura i muri mai mō ngā noho, he aha rānei, me whiwhi i a rātou tētahi pūtea. I tōna mutunga, Ka riro mā te kura anō rā tērā e whakatau. Āe rānei kia whiwhi te pūtea e tika ana, ā, kia rahi ake te pūtea engari, ā, mēnā ka riro mā te kura anō rā, ā, ā, aura ki tāku e kōrero nei, kei reira tonu tērā momo āhuatanga o te, tētahi kaupapa kāore i tino kōrerohia i roto i ngā whiriwhiringa i te pō nei ko te kaikiri, ā, e, e noho nei i Aotearoa nei ki te āhuatanga o te ao Māori, te noho a te Māori, ēnei āhuatanga katoa. Nō reira, kei reira tonu tērā raruraru e ngau nei ki a tātou. Hoi anō rā, e mihi ana hoki ki a koutou o te pae kōrero whakamutunga, Te Ururoa Flavell, Awanuiārangi Black, Hinurewa Poutū, Shane Jones, ngā mihi nui ki a koutou katoa i rangatira, i rangatira tēnei pae kōrero i a koutou. Tēnā koutou. E te iwi kia mātakitaki ake tātou I tēnei o ngā whakamārama mō te rerenga i wairua.
Kei Te Hiko o Te Ika te wāhi tapu e kīia nei ko Te Rerenga Wairua. E ai ki a Ngāti Kurī, ka mate te tangata, ka hoki tana wairua mā te one roa a Tōhe, ka tae atu ana ki Te Rerenga Wairua, ka heke i ngā aka o te pohutukawa E mōhiotia ana ko Kahika e kīia nei e 800 tau te tawhito, ka kauria te moana ki Manawatāwhi ki reira whakangaro atu ai ki te ao wairua.
Nō reira e mihi nui taioreore atu ana ki a koutou katoa i whai wāhi mai ki tā tātou kaupapa. Te tūmanako, kua pūrangiaho te puāwaitanga o te reo Māori ki tēnei whenua o Aotearoa. Hei whakatepe noa ake, ko te waiata i titoa mai ai e tērā o ngā whakaihuwaka o te reo Māori e Ngoingoi Pēwhairangi o Ngāti Porou. He mea tito te waiata nei a Whakarongo i te tau 84 i Tokomaru Bay i tētehi wānanga mā te hunga pāpāho. I runga i te manako mā taua hunga e tuku te reo, ka whiua ki te ao, ka whiua ki te rangi,

He mea tautoko nā te māngai. Kai Pāho.